Chibah hun e, MSR Fitness Centre ka lo lawm a seo, Mama ka ni a, personal trainer ka ni. Tun tumah hian cardio exercise machine hman dan kan lo entir dawn a ni. Tuna kan lo entir tur hi skier machine a ni a, hemi hi Nordic skiing kan tih ang chi, vu rama an tawlh ang chi kha tih ang nen khan a movement hi a in ang a, low impact exercise a nih avangin zuan te a ngai lo a, khumna leh kawkna a nei tan chi phei kha chuan a tha em em a, upper body tan A chhan na chhan chu hemi exercise ah hian upper body kan tricep te kan lats te hetiang hi a tang nat avangin a tha em em a ni. Aw le, tunah hian a hman dan kan lo entir dawn a, a hman dan hi chi hran hran a awm a, chuta zinga pakhat chu kan lo ti chhin dawn a ni. A hmasa berah zawng kan din dan tur chu shoulder wide in zau lutuk lo, zim lutuk lo in tiang vel zam kan ding dawn a ni. Kawtthanga kan hriat tur pawimawh chu kan pawhthlak lampang hian Kan kawng hi hnung lampangah a kal ang a, kan khup hi hma lampangah aw. Chuan kan hnungzang hi a kul tur a ni lo. Ngil takin a awm ang. Kan chho lampang hian, kan chho lampang hian kan kawng leh kan kan khup hi a mar rual ang aw. Khatiang kha kan lo entir thei chu a ni e. Awle a dawta kan lo entir tur hi air bike a ni a, he exercise ah hian kan ke te kan kut te a tang rual a, leh low impact exercise a hma mi ang tho han hi vangin tha em em a ni. Tunah kan lo entir chhin ang a tih dan. Kan tih ran poh leh hian a hahthlak kha a sak tel tel a, chuvang chuanin khami kha kan level a zir in a in adjust theih a ni. Fian aw khatiang khan kan lo ti thin dawn a nia. Aw leh a dawt leh a kan lo tih tur hi water rowing machine a nia, he exercise ah hian full body workout a nih avangin cardio exercise tam tak ain calories a burn hi chak zawk a, lehbak ah a resistance hi kan fitness level in a adjust theih a. leh joints hi a chet hnem avangin mobility tan a tha em em a ni. Tunah a tih dan han lo entir chin ang. A resistance hi hetah hian medium leh medium leh high, low in a dah theih a, medium ah ka dah dawn a ni. Tunah a hri chuan tih hian. Kan hnungzang hi hetian va kul vak loin aw ti hian aw kiu kiu va ti mar siin ti hian khup mar pap pap ang aw ti hian breathe in anga breathe out breathe in breathe out aw ti khan aw khami kha water rowing machine a kan lo entir thei te chu a ni e. Awle a tawt ve a kan lo ti tur hi treadmill a ni a a tih dan te I in in tla in te ka lo en tih dawn a leh kan hriat tur pawimawh pakhat chu i kawk na leh khum na nei ta kha chuan pheikhawk dup lampang kha bun bun thei ila tha ang aw leh tunah ka lo en tir chhin a hei hi emergency stop a ni ta kan tlan rak lo lai in i kan lo tlu pal theih kha mi ni vang an kan kawr velah kan kan tli panga thia kan lo tlu pal pawh khan i tihan automatic in a in stop pawp dawn a ni tunah kan lo kal chhin ang. Hei hi a speed a speed up na a nia hei down a chuan hei speed up na tho a nia mahse. a short cut zawngin ih two atangin four tih khan a dawt theih ta a ni. Chuan hei hi intline a nia, intline kan tih hian a chho zawngin ih ti hian a awn zawng a chhona a nih chu, a chho zawngin kan kal a ti khan a level tih khan a up zel thei a ni aw. Incline hi ih chho zawnga kal nih vang hian a calories bar hi a tam zawk a. calories burn tur ngawh ngawh ang chi fitness tan chuan a tha em em a ni a treadmill a kan walk reng reng hian a tirah tlang nghal pawp lovin mitin hi atanga mi thum hi sprint walk angin kal kal phawt tur a ni a kan joints te khatiang awm a phawt na han a tirah tlang nghal pawp lo tur a tawp ber han lo ti tur hi stationary bike cycling kan tih ang chi kha a ni a he cycling ah hian eh lower lower body a ṭan nat avangin Ih exercise tha tak a ni a, kan blues te, kan kan quadricep te, eh kan calf te thlengin a tan avangin ih exercise tha tak a ni, tunah kan lo ti chin ang. Ih a a resistance hi kan fitness level a zir han clockwise a kan herh hian a sak tial tial a, tichuanin a anti clockwise a leh zawk a kan herh leh chiah hian eh tihian a nem a a nem leh tial tial a ni. Aw tiang khan ding chungte pawn a tih theih a, heng thu chungte pawn thut reng hi chuan kawngte a lo kham ve thei ta, a thutna a dup loh vangin tihian ding chungte an ti hian aw aw le khatiang kha cycling a kan lo entir thei chu a ni e. Aw le khati zawng kha tun ṭum a kan lo entir thei te chu a ni e, kan lawm e.